מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די ווידיאו גיי איך דיסקאסן וואס מיינט א קאל אפשן, וויאזוי ארבעט עס, ווען נוצן עס מענטשן, און פארוואס דאס קען זיין זייער א פאוערפול סטרעטעדזשי אויב דו ווייסט וואס דו טוסט אבער אין די זעלבע צייט זייער זייער א דעינדזשערעס סטרעטעדזשי אויב דו פארשטייסט נישט פונקטליך וואס דו טוסט און געדענק אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס פארלירן געלט. זאלסט נישט טרעידן, זאלסט נישט טאטשן קיין אפשענס אויב דו ווייסט נישט פונקטליך וואס דו טוסט. די ווידיאו איז דיך צו עדזשוקעיטן, דיך צו געבן נאלעדזש כדי דו זאלסט וועלן ווייטער זוכן און זען צו דאס קען רעדן מיט דיר און אויב יא זאלסטו דיך ווייטער לערנען דאס און עס נעמען צו די נעקסטע לעוועל. א קאל אפשן, און בעיקר ווען איך זאג א קאל אפשן מיין איך צו קויפן א קאל אפשן, ווייל אונז גיימיר אין א אנדערע לעסן רעדן וואס ס'מיינט פארקויפן א קאל אפשן, ווייל צו קויפן א קאל אפשן איז א קאנטראקט וואס ס'געט דיך די רעכט, די רייט, אבער נישט די אבליגעישן, נישט די התחייבות, ס'געט דיך די רעכט, אז דו זאלסט קענען קויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז. די פרייז, די געוויסע פרייז פאר וויפיל ווילסטו קויפן, דאס ווערט אנגערופן די סטרייק פרייז. און יעדע אפשן קומט מיט א עקספיירעישן דעיט. ביז א געוויסע דעיט קענסטו קויפן, האסטו די רעכט צו קויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז. דו קויפסט נישט קיין סטאק, דו קויפסט נאר די רעכט, דו קויפסט די זכות, די רעכט, צו קענען קויפן שפעטער די סטאק פאר א געוויסע פרייז אויב זאכן ארבעט זיך דיר אויס אויף די וועג וויאזוי דו ווילסט ס'זאל זיך דיר אויסארבעטן און לאמיך דיר געבן א משל. לאמיר זאגן עפל סטאק טרעידט זיך יעצט פאר הונדערט אַכציק דאלער און דו קויפסט א קאל אפשן מיט א סטרייק פרייז פון הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער וואס ס'עקספייערט אין איין חודש. וואס דאס מיינט איז לאמיר זאגן אז עפל גייט ארויף צו צוויי הונדערט דאלער האסטו די רעכט צו קויפן עפל סטאק פאר הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער וואס איז די סטרייק פרייז, אפילו די מארקעט פרייז פון עפל איז ארויפגעגאנגען ביז צוויי הונדערט דאלער. דו קענסט יעצט טון איינס פון צוויי זאכן, אדער קענסטו גיין עקסערסייזן דיין אפשן, דאס מיינט איך זאג יא געב מיך די שעירס, איך וויל קויפן עפל שעירס פאר הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער אפילו די מארקעט פרייז פון עפל איז צוויי הונדערט דאלער וויל איך עס קויפן פאר הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער ווייל איך האב די אפשן, אדער קענסטו פלעין גיין און זאגן יו נאו וואט? איך וויל פארקויפן מיין אפשן אין א גוטן טאג פאר א פראפיט, ווייל דו פארשטייסט אליין אז אויב האסטו געקויפט א אפשן פון הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער ווען עפל סטאק איז געווען הונדערט אַכציק דאלער, איז די אפשן ווערט סאך סאך מער יעצט אז עפל פרייז איז שוין צוויי הונדערט דאלער, סאו קענסטו גיין אין די מארקעט און פארקויפן דיין אפשן, דיין הונדערט פֿינף און אַכציק דאלערדיגע אפשן. די פרייז וואס דו האסט געצאלט צו קויפן די אפשן ווערט אנגערופן די פרימיום, דאס וואס דו האסט געצאלט, און דאס איז די מערסטע וואס דו קענסט פארלירן מיט די טרענזעקשאן. סאו לאמיר זאגן אז די פרימיום איז געווען צוויי דאלער, ווען איך זאג צוויי דאלער מיין איך צו זאגן צוויי דאלער פאר א שעיר, ווייל יעדע אפשנס קאנטראקט אינוואלווד הונדערט שעירס, סאו אויב ס'איז געווען צוויי דאלער מיינט עס צו זאגן הונדערט מאל צוויי דאלער, און דאס מיינט צוויי הונדערט דאלער, סאו דו האסט געצאלט צוויי הונדערט דאלער פאר די אפשן, איז די מערסטע וואס דו קענסט פארלירן אין די טרענזעקשאן צוויי הונדערט דאלער. קומט יעצט אויס אין אונזער משל אז עפל איז געווען הונדערט אַכציק דאלער און דו האסט געקויפט א הונדערט פֿינף און אַכציק דאלערדיגע קאל אפשען פון עפל און נאכדעם איז עפל ארויף ביז צוויי הונדערט דאלער און דו האסט די רעכט צו קויפן עפל שעירס פאר הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער בשעת עפל איז צוויי הונדערט דאלער איז די דיפרענס פון הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער ביז צוויי הונדערט דאלער דיין פראפיט, האועווער, אזוי ווי דו האסט געצאלט פאר די אפשען צוויי דאלער, מאכסטו נישט די גאנצע דיפרענס וואס איז פֿופֿצן דאלער, פון הונדערט פֿינף און אַכציק ביז צוויי הונדערט איז פֿופֿצן דאלער אבער דו האסט געצאלט צוויי דאלער פאר יעדע שעיר פאר די אפשען, קומט אויס אז דו מאכסט נאר דרײַצן דאלער פראפיט, און אזוי ווי איין אפשען קאנטער א קאנטראלד הונדערט שעירס, האסטו געמאכט הונדערט מאל דרײַצן דאלער, וויטש איז טויזנט דרײַ הונדערט דאלער, דרײַצן הונדערט דאלער, וואס דאס איז וויפיל דו האסט פארדינט פון די טרענזעקשאן, אויף די מערסטע האסטו געקענט פארלירן צוויי הונדערט דאלער, און דו האסט פארדינט דא דרײַצן הונדערט דאלער. פון די אנדערע זייט, אויב עפל סטאק ביז א חודש איז אונטער הונדערט פֿינף און אַכציק דאלער, יעצט איז עס הונדערט אַכציק, אבער דיין סטרייק פרייז איז הונדערט פֿינף און אַכציק, סאו אויב ביז א חודש איז עס אונטער הונדערט פֿינף און אַכציק, איז די מערסטע וואס דו קענסט פארלירן איז דיינע צוויי הונדערט דאלער, און קיין איין פעני מער קענסטו נישט פארלירן. פארוואס קויפן מענטשן קאל אפשענס? אפאר סיבות קען זיין. קודם איינס, צו קויפן הונדערט שעירס פון עפל פאר הונדערט אַכציק דאלער מיינט אז דו דארפסט ארויסנעמען פון דיין טאש הונדערט מאל הונדערט אַכציק דאלער, אַכצן טויזנט דאלער. כ'האב נישט קיין הונדערט קיין אַכצן טויזנט דאלער אדער וואלט איך געוואלט נעמען ווייניגער געלט און טון און אויך קענען באקומען עפעס פון די בענעפיט אדער וואלט איך געוואלט נעמען די זעלבע אמאונט פון געלט און קענען קאנטראלן סאך מער שעירס. כ'וויל קויפן הונדערט קאנטראקטס וואטעווער, איך בין קאנווינסט אז עפל גייט ארויפגיין, סאו אדער קענסטו ספעקולעיטן, וואס דאס טוען רוב געמבלערס, איך ספעקולעיט יא בדרך הטבע גייט עפל ארויפגיין בלא בלא בלא ביז א חודש, און אזוי דערזעהט מען זיך נאכדעם אדער מיט א ריזיגע פראפיט אדער מיט א ריזיגע לאס, דאס איז איין סיבה פארוואס מענטשן קויפן קאל אפשענס אנשטאטס קויפן די סטאק, אדער ווייל זיי ווייל זיי ווילן נעמען עדווענטעדזש פון עפל מיט קליין געלט, פון עפל אז ס'קען ארויפגיין מיט קליין געלט, זיי זיי ווילן נישט, זיי האבן די אַכצן טויזנט דאלער, אבער זיי וואלטן ענדערש געוואלט אריינלייגן צוויי הונדערט דאלער אין דעם, ווי אריינצולייגן אַכצן טויזנט דאלער אין. באדעם ליין, הצד השווה, זיי ווילן בענעפיטן פון די אפסייד פון עפל אז עפל קען ארויפגיין, אן דעם וואס זיי זאלן דארפן קויפן די סטאק. סאו, אין אנדערע ווערטער, א קאל אפשן געט דיך די רעכט צו קויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז, די פראפיטס אויב די סטאק גייט ארויף העכער דיין סטרייק פלייס פלאס די פרימיום, נישט גענוג אז ס'גייט העכער די סטרייק פרייז, ס'דארף גיין העכער דיין סטרייק פלייס און אויך העכער די פרימיום העכער די סטרייק פרייז, קענסט פארלירן אלעס וואס דו האסט אריינגעלייגט אבער נישט מער ווי דו האסט אריינגעלייגט, און דו אלס די אפשען בייער קענסטו אדער דיסיידן צו עקסערסייזן דיין אפשען אויב ס'גייט טאקע ארויף און קויפן די סטאק פאר די סטרייק פרייז, אדער קענסטו דיסיידן אז דו ווילסט פשוט פארקויפן דיין אפשן פאר א פראפיט. כ'האף אז די סימפל עקספלענעישן פון א קאל אפשן איז געווען קלאר, אויב עפעס איז נישט קלאר אדער דו ווילסט איך זאל עס עקספלעינען א אנדערע ספעסיפיק אפשנס טערם אדער אפשנס סטרעטעדזשי וויאזוי ס'ארבעט אין א אנדערע לעסן, לאמיך וויסן אין די קאמענט סעקשן, און מאך זיכער צו לייק און סובסקרייב אין די טשענעל אדער סיין דיך אויף.